आइ हमर इंस्टाग्राम पर पचास हजार फॉलोअर्स पे रहा कंप्लीट जलन अहाँ बरकरार राखब जलवा इम्हर से बरकरार रहत भैया पहर लो हम पूरा कॉस्ट्यूम हैप्पी बर्थडे टू यू सेवा में कोनो कमिए नहीं छे लो भ गेले रोहन बाबू के शॉपिंग बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद देखियो दूटा भाई और आबि गेलखिन हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरी छै तऽ आइ अछि पन्द्रह मई पन्द्रह मईके हमरा संगे भेल है एकटा स्पेशल चीज आइ हमर इंस्टाग्राम पर पचास हजार फॉलोअर्स भेल है कम्प्लीट कम्प्लीट काल्हि भऽ गेल छलै रातिमे लेकिन ब्लॉग आइ बना रहल छी तऽ पचास हजार फॉलोअर्सके जे सेलिब्रेशन रहतै ओ पूरा देखायब आओर आइ पूरा दिनके ब्लॉग देखायब बनल रहबै ब्लॉगमे आओर अहाँ सभगोटाके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मतलब निशब्द छी हम यहाँ सब हमरा एते प्यार दुलार देलहुँ आओर एहि मुकामपर पहुँचेलहुँ आओर अहिना हम अहाँ सबके दिलमे स्थान बनाबैत रहब अहाँ सब प्यार दुलार दैत रहियौ और ई तो शुरुआत छै एखन एखन बहुत ऊपर लऽ जाएके छै मिथिला मैथिली के और एना प्यार दुलार आशीर्वाद बनेने रहियो एकटा बात और कहऽ चाहब अहाँ सब गोटा से किया अहाँ सब आब हमर परिवार छी जे हमर माता पिता के बहुत लोग ताना मारै छलखिन कि जिंदगी में किछु नहि कऽ पायत ई एतै रहि जायत ई अगर बर्मो पास कऽ गेल कतौ नौकरियो लऽ लेलक तऽ जे कहबै से कऽ लेब बहुत तरह के बात बहुत तरह के ताना और ई ताना बहुत सारा क्रिएटर्स जे शुरुआत केलखिन हँ हुनको सबके भेटैत हैत तऽ हुनका सबसँ ई कहऽ चाहब कि एकरा एगो मोटिवेशनके रूपमे लिअ आओर खाली काजपर ध्यान दियौ काज करैत जाउ आओर समय एतै तऽ सफलता जरूर मिलतै आओर एखन तऽ शुरुआत छै हमर बहुत आगू लऽ जेबै एहि चीजके अपन माता पिताके गर्व फील करेबनि आओर निरन्तर माता पिताके सपोर्टो भेटल हमरा कतबो केओ किछु कानमे कहलकै ओहिके बावजूदो आओर बाँकी जे रहथि ओसभ आदमी ओ आइ स्टोरी लगबै छथि हमर खैर घमण्ड नहि कऽ रहल छी एहि चीजके भाय खाली एगो मोटिवेशनके रूपमे लेब अहाँसभ अहाँसभ जतेक क्रिएटर्स छी स्टार्ट कऽ रहल छी बना रहल छी बस एतबी कहऽ चाहब आओर जे ताना दै छलखिन हुनका एतबी कहऽ चाहबनि कि जलन अहाँ बरकरार राखब जलवा एम्हरसँ बरकरार रहत आब जा रहल छी आउटडोरके एकटा शूट छै जे रील्स बनाबै छियै तकर ओतऽ चलू देखाबै छी भैया देख लियौ झोरामे कपड़ा लऽ कऽ जा रहल छी शूटिंगपर जा रहल छी शूटिंग पर देख लियो गाड़ी अंदर नहीं जेते तो गाड़ी के रोडे पर लगा के हम सब जा रहल छी अब गाछी देख लियो अरे अरे खेत में देख के चल देखे खुट्टी राहर के भैया देखे छिए ई जे गरत पैर में सीधे पैर घायल कोनो टिटभैक काज नहीं करत एहिमे पहुँच गल हँ अपन गाछी देख लियो ई नवकलमी है नया कलम है सबटा हुआ है मचान आ वीडियो करब अपन एत शूट देख लियो आमो सब है एकदम करकरायल बिज्जू है बुझाइए पता नहीं को नाम है देख लियो होइए चलू आब शूट करै छी प्रारम्भ होइए रोहन बाबू हैया पहिर लेलहुँ हँ पूरा कॉस्ट्यूम और बहुत जल्दी आप वीडियो अहाँ के देखाए ले भेटत हमर इंस्टाग्राम पर एखन चलि रहल छै वीडियो के शूटिंग भऽ गेलै शूटिंग कंप्लीट पैकअप कऽ लेलहुँ हँ हैया देख लियौ झोरामे सभटा फेरसँ आब जा रहल छी वापससँ घर घरसँ स्नान ध्यान कऽ कऽ निकलब दिल्ली मोड़ एयरपोर्ट लग किया तऽ आइ छै प्रणव भाईजीके बर्थडे ओतहिसँ बुलावा आयल हँ कि हुनका लए किछु सरप्राइज राखल गेलै हँ तऽ ओतहि निकलब चलू पहिले चलै छी स्नान ध्यान करै छी नाश्ता करै छी ओहिके बाद निकलब एयरपोर्ट मतलब कि दिल्ली मोड़ चलू चलै छी देखियौ ई हमरा गाँवके नहर छै आओर एहिके जस्ट बगलमे बनि रहल छै रोड कते चौड़ा रोड बनि रहल छै देख लियौ आओर एकरे तऽ आनन्द छै गाँवमे साँझमे अहाँ एरियामे अइयौ आओर मजा लियौ हेलमेट लऽ लेलहुँ हँ आओर आब निकलि रहल छी दिल्ली मोड़के लेल किया तऽ बतेबे केलहुँ प्रणा भाईजीके जन्मदिन छै ओतऽ किछु सरप्राइज छै तऽ चलू चलै छी घरसँ जखन आठ किलोमीटर आगू आबि गेलहुँ तखन फोन आयल कि दिल्ली मोड़वला जे प्लान रहै ओकर टाइमिंग बढ़ि गेलै हँ किया तऽ फ्लाइट पोस्टपोन भऽ गेलै एक बजेके फ्लाइट तीन बजे भऽ गेलै हम कहलियै तहन हम घरेपर आबै छी किया तऽ हम निकलि गेल छलहुँ

दोसरो फेर जेतै फाटि जेतै तऽ देख लियो होइए स्वागतमे कोनो कमी नहि छै ई पकौड़ी आबि गेलै हँ विथ होममेड चटनी करकराबै छी तहन गप करै छी सेवामे कोनो कमिए नहि छै लाउ ठीक छै भाइजी जाउ दिल्ली समस्त मिथिलावासीके हमर प्रणाम ठीक छै चलू आब हमसभ निकलि रहल छी चलू यौ तो आब हमसभ निकलि रहल छी की राम दुलार राम प्रकाश ठीक छै आशीष भाजी ठीक छै ठीक छै

आओर आब आबि गेलहुँ हम अविनाश भाइके घरपर बहुत नीक लागल हिनका सबसँ भेँट कऽ कऽ आब एतऽसँ निकलि रहल छी जस्ट पहुँचलहुँ हँ एखन घर आओर केलहुँ हँ स्नान स्नान एहि दुआरे केलहुँ हँ किया तऽ रोडपर जे गर्दा उड़ै छै एखन बता नहि सकै छी ताहि दुआरे केलहुँ हँ स्नान आओर आब घर भोजन देखाबै छी बनल रहू देखियौ आइ फिफ्टीके स्पेशल भोजन माउस भात प्याज लामा कनि बिना प्याजके तऽ ई सब अधूरे छै ने करकराबै छी तहन गप करै छी अहाँ सबसँ ओहि दिनका खोटा अदौरी होइए तैयार भऽ गेलै हम निकालि रहल छी देख लियौ होइए माताजी होइए चाची रोहन बाबूके रहनि किछु काज तऽ हमसभ पहुँच गेलहुँ हँ सकरी रिलायंस ट्रेंड्स आबि गेलहुँ हँ फेरसँ रिलायंस ट्रेंड्स सकरी तऽ चलू देखाबै छी तरातर कपड़ा ट्राई कऽ रहल छथि रोहन बाबू की रोहन बाबू भेलै भऽ गेलै चलू तहन आओर अगर अहाँसभ सकरी आबै छी तऽ हिनकासँ जरूर भेँट कऽ लेब दीपक नाम छनि हिनकर भऽ गेलै रोहन बाबूके शॉपिंग आब जा रहल छी हमसभ हे रोहन बाबू आर तोरीके रोहन बाबूके देखियौ ने यए लागल छथि वाह वाह सरप्राइज प्लान कऽ कऽ रखने रहथि रोहन बाबू लेकिन हम देख लेलियनि

देखियौ केक बहुत सुन्दर बहुत बहुत धन्यवाद आओर सब गोटा सेहो आबि गेलथि हँ देख लियौ माताजी बड़की चाची एगो कहाँ एगो आबि रहल छथिन त्रिमूर्ति छथिन हमर घरके हँ ककरो किछु हैत सबसँ पहिले फोटो घीच ले तैयार त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति देख लियौ

भऽ गेलै केक कटिंग आओर देखेलहुँ अहाँ सबके आओर हम बहुत लकी छी कि बाहर रहितो हमर पचासके तखन कम्प्लीट भेल जखन हम अपन गाँवमे अपन मम्मी पप्पा अपन फैमिली सङ्गे रहौं आओर हम सोचलियै कि दोस्त सङ्गे तऽ सब बेर सेलिब्रेट कइए लै छियै लेकिन एहि बेर माँ पप्पा सङ्गे सेलिब्रेट कयल जाय आओर एहिमे सरप्राइज देलक हमर माताजी आओर रोहन मिलकर दुनू गोटा मिलकर सरप्राइज देलक ई पूरा ओना हमर प्लानिंग रहबे करे कि करितियै आइ नहि तऽ काल्हि करितियै आओर अहाँ सभ गोटाके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा अहाँ एतेक प्यार देलहुँ दुलार देलहुँ जे आइ हम ई करैके लेल सक्षम भेलहुँ आओर एहिना प्यार दुलार दैत रहियौ बाकी कहने रहौं कि ताना दैवला बहुत रहथिन तऽ आ बेसी बाजब तऽ इमोशनल भऽ जायब बहुत बहुत धन्यवाद एना प्यार दुलार अहाँ सब दैत रहियौ आओर हम अपन पूरा कोशिश करब कि अहाँ सबके दिलमे अपन अहिना स्थान बनेने रही आओर बनाबैत रही आगू बहुत बहुत धन्यवाद ई जे फिफ्टी के वाला बैलून छै एहिमेसँ पाँच डिजिट बार बार गिर रहल छै एहिके ई मतलब बुझिए कि ओतऽ जल्दीसँ छओ लगतै सात लगतै आठ लगतै या नओ लगतै कमेंटमे जरूर बतायब अहाँसभ रातिके दस बाजेवला छै देख लियौ आओर भाय साहब सब एलथि हँ भेंट करै लए हमर गेटो बन्द भऽ गेल रहै बहुत धन्यवाद भाय साहब आओर पचास हजारके शुभकामना सेहो देलथि हँ भाय साहब दुनू बहुत धन्यवाद देखियौ दूटा भाई और आबि गेलखिन पढ़ैया रोहन बाबू हमसभ लगभग चलि गेल रहियै बेडपर सुतै लए आओर भाय सब एलखिन बहुत धन्यवाद भाई एतेक प्यार दुलार दैके लेल भऽ गेलै केक कटिंग वगैरह आओर सब चीज भऽ गेलै खत्म आब इएहके संग कऽ रहल छी अपन नौचुआ ब्लॉगके एतै खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर जतेक तक भऽ सकैए वीडियोके शेयर करियौ भाय बहिन दोस्त महिम सभगोटासँ बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटा के वीडियो के देखे के लेल और हमरा अहाँ सब के अपन मैथिल रनित के अहिना प्यार दुलार देत रहियो जय मिथिला जय मैथिली Yeah.